Җәйнең инде ике ае тәмамланды дисәк тә була. Җәебез бик күңелсез хәл, алты яшьлек сабыйны югалту белән башланып киткән иде. Әле ул элек кайгы килгән гаиләдә дә фаҗига булган көнне әни кеше эчкән булуы ачыкланды. Әлеге ханым эш урыныннан, балалар бакчасыннан, баланың йөрүе буенча да ничек кенә уңай яктан характерланса да, эчүчелекнең нәтиҗәсе бала үлеме белән төгәлләнде. Хөрмәтле авыл башчыклары, мәктәп директорлары! Җирлектә яшәгән һәр гаиләне сез күз уңында тотарга тиеш. Ата-аналарның тәртибендә тискәре үзгәрешләр, балаларга карата игътибар кимүен сизү, белү белән җирле комиссиядә тикшереп, аларның язмышы язмышы өчен сез һәм без җавап бирәбез. Фаҗига булган гаилә буенча да республика КДИ комиссиясе тарафыннан да сораулар, таләпләр күп куелды. Төрле представлениеләр чыгарылды. Югыйсә профилактик органнар, шул исәптән комиссия членнары, шәхсән үзем, нарасый яшәгән, күп фатирлы йортта еш булдык. Бер генә күршесенең дә яки танышының да әлеге гаиләдән зарланганы булмады. Фаҗигаләр республика күләмендә, быел бигрәк тә балаларның суга батып үлү очраклары бик күп. Шул уңайдан үзегезнең җирлекләрдә даими рейдлар, дежурстволар оештырсагыз иде. Халыкка, ата-аналарга, балаларны ялгыз гына су буйларына җибәрмәскә өндәсәгез иде. Актаныш муниципаль районы балигъ булмаган балалар белән эшләү комиссиясенең 2020 нче елның беренче ярты еллыгында унбиш утырыш үтте, шуларның сигезе киңәйтелгән, җидесе күчмә утырышлар. Ике мең дә егерме нче елның беренче яртыеллыгында КДИның утырышларында 41 административ эш һәм күп кенә профилактик мәсьәләләр каралды. Полиция вәкилләре тарафыннан төзелгән 41 эшнең 30 ы Административ хокук тәртибе турындагы кодексның 535 нче маддәсе буенча, дүртесе Татарстан,

Шулардан 13 граждан язма рәвештә кисәтелде, 28 гражданга 44 мең 300 сум күләмендә штраф салынды. Әлеге штрафлар барысы да түләтеп бетерелде. Активлашып китте протоколлар төзү буенча. Ләкин менә күп очракта без протоколлар

Күз уңында узды. Ладно, давай, килешәм, килешәм.
Шулай ук безнең сто базасы, бүгенге көндә унбер гаилә, унтугыз бала исәптә тора. Безнең инде абыйча шушы бер җирлекләр. Һәрвакытта да инде менә Актаныш җирлегендә безнең күп бу. Шулай ук выявляемость һәм курыкмыйча КДИН комиссиясенә җирлекнең ходатайствосы кертеп, без аны алганда карап, КДИН комиссиясе тарафыннан без менә шул гаиләләрне куябыз һәм сигнал карталары керү нәтиҗәсендә. Сок ның инде динамикасын тоже җирлекләрдә сез аларны күрәсез. Ел башыннан безнең дүрт гаилә, тугыз бала исәптән төшерелде. Әлеге дүрт гаиләдә тиешле реабилитация чаралары үтеп, уңай якка үзгәрү сәбәпле төшерелде. Монсы инде яхшы булып тора. 2020 елның беренче ярты еллыгында алты гаилә, шулай ук боларда тугыз бала Актаныш муниципаль районы Балигъ булмаган балалар өләшү комиссиясе карары нигезендә сот базасына исәпкә куелды. Узган елның шушы чоры да безнең өч кенә гаилә баскан иде. Әлеге гаиләләр белән профилактик органнар тарафыннан реабилитация чаралары үткәрелә һәм әлеге хезмәтләр республика базасына кертелеп барыла. Исәпкә басуның төп сәбәбе булып, ата-ананың алкоголь эчемлекләр куллануы нәтиҗәсендә балигъ булмаган балаларны тәрбияләүдән, аларның хокукларын һәм мәнфәгатьләрен кайгыртудан читләшүе тора. Әлеге күренешләрне киметү өчен балигъ булмаганнар белән эшләү комиссиясе, муниципаль социаль реабилитацион комиссиясе максатчан һәм системалы эш алып бара.

Һәм бу юнәлештә эшләрне активлаштыруын сорыймын. Сигнал карталары булырга тиеш. Сигнал картасы керү белән инде, тәртипне беләсез, өч көн эчендә безнең барлык субъекты профилактики күрәләр. Нинди гаиләдә нәрсә булганын, ни өчен сигнал картасы кергәнен һәрбер һәм һәрберсе бу гаиләгә чыгып, үзләренең эшләрен эшлиләр. Тиешле актлар эшләнелә, протоколлар төзелә һәм башка эшләр. Шуңа Мин инде сорар идем, хөрмәтле авыл башлыклары, мәктәп директорлары, һаман да сезгә карап әйтәбез бит инде, бу юнәлештә эшне активлаштырсагыз иде.